א ידען טייערע באליבטע אידן אז מען איז שטאלץ צו זיין א איד. יעצט א מענטש וועט פרעגן מיט וואס בין איך שטאלץ צו זיין א איד? מיט וואס איז דא צו זיין שטאלץ צו זיין א איד? איז לאמיר זעהן וואס אידישקייט האט געברענגט אויפן וועלט. די וועג וויאזוי די וועלט פלעגט אמאל זיין, ס'איז געווען א קעניג, די קעניגליכע משפחה, די שרים און גלחים און זיי זענען געווען גערעכנט אלס אפגעטער. יעדער האט זיך געדארפט ביקן פאר זיי ווייל זיי זענען א אפגאט. זיי האבן די כח און דו נישט. א פלעינע מענטש איז געווען גערעכנט פאר גארנישט. נישט געהאט קיין שום חשיבות. הרג'ען א צווייטן נישט געווען קיין אפגעפרעגטע זאך. נישט נאר דאס, אז די גרעסערע רוצח א מענטש איז געווען, די גרעסערע hero איז ער געווען, די מער האט מען ארויפגעקוקט אויף אים. און די גרעסטע רוצח איז געווארן קעניג. ווער ס'האט געקענט הרג'ענען די מערסטע מענטשן, דער איז געווארן קעניג. אזוי פלעגט די וועלט אמאל זיין. א מענטש האט נישט געהאט קיין חשיבות. די תורה איז געקומען מען האט אויסגעלערנט אז יעדע מענטש האט א חשיבות, יעדע מענטש איז דא פאר א סיבה, און יעדע זאך וואס געשעט צו א מענטש איז דא א סיבה דערביי. די מושג פון אינדיווידועל רייטס, דאס קומט פון די תורה. סאו ווען די תורה איז געגעבן געווארן איז געווען די ערשטע מאל אז א פאלק האט איינגעזען אז יעדע מענטש איז עפעס, און די אידן זענען געגאנגען און מען האט עס אויסגעשפרייט איבער די גאנצע וועלט. פאר באלד צוויי און פופציג יאר צוריק האט מען דא אין אמעריקע געשריבן דעקלערעישן אוו אינדעפענדענס און דארט האט מען געשריבן, אלל מען אר קריעטעד איקוואל. איז דעמאלטס געווען אין די גויאישע היסטערי בכלל א מושג אז א גוי האט אנערקענט אז א מענטש האט א חשיבות? און פון ווי האבן זיי עס גענומען? ווייל זיי האבן זיך אפגעלערנט פון די אידן און זיי האבן געגלייבט אביסל אין באשעפער און ממילא האבן זיי איינגעזען אז יעדער מענטש האט א חשיבות. און די תורה האט אויך ארויסגעלערנט האפענונג! אפילו חרב חדה על צוואריך אל ימנעתך מן רחמים, אפילו א שווערד ליגט אויף א מענטש'ס האלז געבט מען נישט אויף פון רחמים. נישט קיין חילוק ווי טיף באגראבן א מענטש איז, ס'איז אלץ דא האפענונג. די וועג ווי אזוי מענטשן האבן אמאל געלעבט איז דאס נישט געווען. די לעבן גייט נישט, מ'געבט אויף. אין תורה געקומען אויסגעלערנט, ס'איז דא א זאך ווי האפענונג, מען געבט נישט אויף, און די גוים האבן זיך געלערנט פון אונז. איז מילא וועגן דעם בין איך שטאלץ צו זיין א איד, און שטאלץ צו זיין א חלק פון די פאלק וואס האט אריינגעברענגט לעכטיגקייט אין די וועלט, די לעכטיגקייט פון אייבערשטער אין די וועלט און עס אויסגעשפרייט איבער די גאנצע וועלט. און איך בין שטאלץ צו עס ממשיך זיין ווייטער די וועג, און די וועג וויאזוי מען איז ממשיך און די וועג וויאזוי מען שפרייט אויס די לעכטיגקייט אין די גאנצע וועלט איז דורך דעם וואס מען פירט זיך אויף באחדות איינער מיטן צווייטן, און מען טוט חסד איינער מיטן צווייטן, און מען איז מחזק איינער די צווייטן, און די גוי זעט עס, און זיי לערנען זיך פון אונז. כ'האף ענק אלע פארשטייען, און ענק אלע זאלן פילן חשוב, ווייל ענק אלע זענען חשוב. האטס א פרייליכן טאג.